Eh, pindura masowe apo apo takaenda takaenda mdara iwe mdara uyapadhuze uyapadhuze takaenda takaenda Takazadza mdara wani chete apo we moms uyakuno kani we e mdara uyo mdara ne heti yakanaka ha ah, mdara mukuendere pindura mdara yakazara kai mm, yeah, mm, au moms vanenge ari kuenda chete avo iyo ndo type yekupindura manje aya iyo eh, eh moms mira ipapo ndiri kuuya moms ndiri kuuya ee eh, bombs handiyo iyi pindai henyu haya tozara takatoenda kusitombononogira zvinhu iri pindai gare papa Ah, nemutsa madzibaba ah, nemutsa munhu wamwari hmm, haa madzibaba haa madzibaba munonamata mwari mutsvene tsvene haa ndofunga kuti mwoyo wenyu wakachena kuti mbuse mukaka haa madzibaba haa o oh, haa mandishamisa ini namwari wangu takabatana isu Mm, haa makabatana shona mwari haa makabatana semagadziko haa ndazviona haa o oh, handasi anambozviona mm, haa madzibaba ah, chiko chaitika naye madzibaba mm, madzibaba isusu tiri vemastreets mukunzwa e, eh, andimukuona timiro riri kumberi timireriya matsotsi manzo matsotsi makoko chaivo vanga vachitoplana zvekuda kukupfudzai madzibabanyasha ah, hii saka ndoita sei naye madzibaba hii zvekutofa iyi handisati ndakutombozvida madzibaba ko vana vangu vanosara vachengetwa nani naye madzibaba ya yeah. Eh, pari kutoda chiplani madzibaba Hmm, akubatsirai ndiri kutoda but hei vari kutoda chiplani pababa madzibaba ah, ndoda sekwe eish ah. ii ndipeiwo kundiitso nhai madzibaba imi ka ndimi munhu wamwari ndimi matotumwa ka nhai madzibaba ii chitonai zvekuita madzibaba
kuti ndatumwa namwari Hmm, ah, inangu asi kuziva but ah, hazvogona kudaro zvogona kudaro because chae matotumwa namwari kamadzibaba ndimi matotumwa ndibatsireiwo kana madzibaba ndipeiwo kundiso nhai ya zvamataura madzibaba ndazvinzwa ya zvogona kudaro shuwa ndogona ndatumwa namwari because muona moto yangu yazara kudhara but ah, ndatadza kutoenda yazara kare dendaida kudhara but fuel yangu yapera maiziva vana kuti ah, ndozoita plani ini zvandafunga ka mune mari yefuyo here titenge fuyo ndiyo handana kusiya kumba izve so matsotsi asati akuteerai madzibaba bose apa munopfuudziwa ihi ihi
mari ndinayo yangu madzibaba ndanga ndichida kutenga mbiya negemenzi zvekumasowe ka madzibaba
saka zvakarongeka izvo ah, madzibaba pindai moto mutiendesi ah. chae icho chazadza baba hash takaenda takaenda izi tatozadza baba patonas panoda kuchangamuka oiziva
hamiendeka musina kundipa mari yangu apo ah, po here mdara ah, kwemi munongoerekana masvika seko mdara ah, plus inana mari yenyu ni mdara marasika pamdara inandangana mari yompane mota yako inobvumirawo pilot here ye iwe Toitaka zvekubaya kucamp yedu. Eh, mdara haisi favor here kuwana chief azanongopilota inga wana everyday kweni tindadii haa ah, mari makudzvanyirira vamwe iwo fani hauna kana kutombobhadhara mari kapa iyo vana chief asanobhadhara mari dzavo wanzo here patona azvi vana pako sekumusha kuno haa ah, mdara mapurisa musi mangotinyanyirawo here isusu haa ah, mdara nyika yakaoma yamana tichingozamawo kurarama mana hamusatidaro amana shaive haa zvakatoomawo kwese wanzo here kana une mukana wekutobawo mari chitongobawo anzveri hmm, mdara hamusi makungondifurirawo here mimi imi makambobawo here mimi imi mdara zvakaoma zvezvi mahwani masina yaye mdara makamboba here mimi haa mfana rega ndikuudze sikireti isusu ka mapurisa tisu vanhu tinotoba mari dayo paunonzi mari yefaindi nte isu vatanyepedzera zvedu kunyora nyora mubhuku mari muhomwe pfek nge ed zvedu haa mdara haa musadaro amana amune muchiita iyi amana mukapuwa zvigaro amana makudaro daro makuti ba haa musadaro mdara haa musadaro haa mfana ufunzwe kuti isu tatanga nazvo iri riri kuuba izi ye president ed chaiyo haa vanooba inga vanhu haa zidhara riye rinooba zvari haa ukuona chika mdara haa iwo wamama va haa usashamisika haa usatomboshamisika zvako haa iwo mdara wamama Wona chi, wona, zvezva ngo chitaura ka, dachitori rekodo izvo. Mapurisa mune dzungu mimi. Mune kuno muchititorera mari apa apa futi motanga kuti kudza rafu musasa rafu mdara. Upenyu ukatoti uomera uyu mdara. Awa mama mdara. Mfana upo here ukite? Eh? Yokutanga unoigona here mfana eh? Ah mdara nyarara zvako mdara. Iwe headline mangwana rinomuka richiti e mupurisa ari kupomera munanga kwamhosva ari kuvati e mbavha yemakoko emagororo hanzi aimbavha yomastreets hanzi vari kuba mdhara yavo hanzi ye ndo vari kubvisa mapurisa kuba haunomama mdhara mfana ndambodaro nini e hamfana usadaro kaniyo i mfana usadaro kayo haa mdhara unofunga kuti chiwindi chiri easy baba pamune muchiuya makamisa zvifuwa zvenyu muchititorera mari dzedu apa mdhara ukuonei zvada kuita right dakuti munhu wese ari mumota mangu aburuke right wotangisa kuiloda uchiedzera uchiloda mota yasvika yazara mdhara wanza iri papa apa kana uchanatura vanhu uko uchanavatura wega uchavaisa mumota ah, ah, oh, sikumutsa mota yangu musari mota ngataburuke tanga unoshedzera zveso eh, vanhu vesari mota budai budai budai vese eh, chendai zvenyu mota ichabaye budai endai dai kwamuri kuenda famba madzibaba imi musarai murimo madzibaba madzibaba sarai da kubatsiraika madzibaba amunguziva vanhu vese budai endai endai mdara eh, takaotashedzera mdara takaotashedzera zveso titoda vanhu mota isina vanhu kuona kai eh.
iwandeikanipindura pindura mazoe mazoe uyaitienda kani madhara imi andeika musikuenderi mkoma mkoma andeikani mkoma musadaro kaimi andei mkoma ndokubhadharirai mkoma uyaitienda kani mkoma zvemawindi zvinonetsa kani wani musambofe makazviita kani kana svikanzi mapiwa chigaro chekupurisa kani musachungurudze wanhu imi ndavachisa nhasi nawindi panapa